Lle ffordd ti di bod? Nôl Mrs Griffiths o siop, mynd â Mister Hughes i hospital efo'i bales a'i ben glin, trio ffonio Aled Plymar achos ma' boiler mam di torri. Oddach chdi fod yma ddeg munud yn ôl. Nes i drafod ffeindio lle. Rho dy droed lawr! Mae'r trên ma'n mynd mewn hanner awr a dyn ni eisiau pwygo Elen a Leanne i fyny i'r ffordd. A dwi eisiau newid. Wel dwi'n meddwl bod ti'n edrych yn ddel iawn fel wyt ti. Efo pwy o'ch ti'n aros neithiwr? Paid â holi. Ffrind i chdi ta perthyn i chdi? Wel, os oedd o'n perthyn i fi oedd be' nathon ni'n illegal. Ti a Bryn 'di gorffan? Naddo. Felly mum's the word iawn? Jyst paid â deud wrth neb Trefor. Na'i ddim. Dwi ddim yn thic, sdi. O ma' hi yli. Jaman. Dim yma ti'n byw! Dwi'n gwbo lle dwi'n byw, Trefor. Elen, di cael dirty stop out neithiwr efyd. Efo pwy oddach chdi'n aros? Paid a holi! A beth bynnag, mond aros yn y gwely sbar nesh i. Ti di cael cariad? Naddo. Jyst ffrindia dach chi? Ia. Mae'n bwysig bod gen bawb lot o ffrindia. Hei, oes gen ti'm llawer o ffrindia nag oes Trefor? O dos y dickhead! Ff, golwg y jawl ynoch chi. Sa 'na olwg gynnoch ditha fysa chdi 'di bod wrthi drw nos. Be' dach chi mynd i ga'l yn gaer? Haul gobeithio. Dillad bridesmaid i. Priodas tad Elin a'i fiancé. Wi'n mynd i ga'l seis yn llai na wi'n wisgo nawr, 'c'os ma'r weight watchers 'ma'n rili gwitho. Wi 'di colli pwys mewn wthnos. Pwys? Fyddai'n colli pwys bob tro dwi'n ca'l cachiad? Ti isio ni ga'l anreg i ti o gair, Trefor? O na, dwi'n iawn, diolch. Reit, hwyl genod. Ta, Trefor. Trefor. Ta ta, Elen. Hi, Trev. Hei, sgyn i bits o chicken sownd yn nana. Na, goes. Lle da chi eisiau mynd? Mynd lla. O, gyd i fynd â fi am spin rhwng dre yma, ta. Leila, ni jyst i staf yma, sle gyd i dim ond sgyn i. A ti am gychwyn y meter ta? Dwi'm yn disgwyl geista mam ddim, sdi. Aia chi am dro bach ta. O, be am mynd i rola romantic, distaw? Ha? Ti'n gwybod am le felly? Lle ddau i chi sa neb yn gweld. Na, chdw. Oh my goodness, neis yn car yma gyn ti. Mae gael ei wedi tu os lici di. Sa mond i weld bod mor oer di nhw. Yn gynnes yn gwely fi de. Gin i electric blanket. Mae'n hen. Mae'n dal i weithio, tha finna. Mae Bryn, Danny ac Alex eisiau tacsi yn syth. On my way, boss. Sa well i chi fynd nôl i tŷ, Fira. O, swn i'm yn cadw dy efo chdi nôl yn y gwael. O, cewch siŵr. Mae le y tri yn cefn, does? O, dwi licio chdi, Trevor! A dwi licio Bryn Fôn! Dyna fan uwch! Lle dyn ni'n cael mynd? Pesta. Cŵl! Awê gêm! Hei, da iawn, Trevor! Neb yn tîm da. Llond o gocia ŵyn. Cocia mil? Mwy na cocia ŵyn. Am eu bod nhw'n galad, yn meda. Calad fatha diarrhea. Hei Trev, dy gariad di'n drewi heno. Dim yn gariad i fi siŵr. Ia ia, siŵr bod chi'n cael rhyw fys bach wlyb weithiau. Hei Kev, 'sen ni'n gallu gwneud fi ran airtight efo'r ciws 'ma. Ti'n afiach. Be mae o'n feddwl? Dim ots, Trev. Dwi'm yn styrbio, gobeithio. O! Hy! Hy! Does am byd fel ar rhwng fira fi. Mae rhyd i ni wad. Fi eisiau chips eto heno. Fish cake a chips bach. A charton o pys lwtsh. Ddidis wrth yr ogan bach am beidio roi talan heno. Yn Saesneg. Mae'n dall Cymraeg yn iawn. O, o Fangor, da chi'n dwad? O fy nes i. No, mae sgych yna i. Yn ogan iawn, chwarae teg. A chysidro. Tybed sut fe gwraeth, mae di gael. Adra ben y chyn eto yno. Ia. Nacw, di mynd i weld i mam. Mae mewn home, wan. Dwi wedi cael hanner bach o seidar a di gadael y car. Eith nacw a fi'n ôl o'n bora, mae siŵr. Mae da i'n mynd mentro yfad a gyrru. Mam nacw di cael lle bach braf. Oedd ddim byw efo ni tan ddy llun. Fysa chi'm yn gneud ffafr i mi? Ia, iawn. Be? Mae gina ni bethau i werthu ar ôl mam nacw. Mae yna gollad ar ôl ocsiwn iar Radio Cymru, does? Mae gennym ni ledrig blancets, hen heater bach oedd yn iwsio lot o lectric a chomod. Be di chomod? Rhyw hen set bach i ddi godi cyad a gwneud be o raid i mewn potyn. Pan oedd i ry ara deg i gyrraedd lle oedd i fod i'n neud o go iawn 'lly. Nacwn gwneud yn siŵr ma fi oedd yn gorau diwagio fo. Sôn am ddrewi. Da chi'n mynd digwydd gwybod am rywun fysa eisiau comod a'i law? Be di inflatable doll? Oh my God. Ti fwy diniwed nag o'n i feddwl oddach chdi. Darn o blastig de, efo tits cedars a twll. Lle mae Leanne? Roch mae'n gwlchu cyrlen ar trwydded platform. Geis ti rhywbeth neis yn gae? Na, dim really. Dwi'n di bod yn gae ar y salwm. Byddai'n icio gae. Well gen i Manchester really. Dwi'n icio gae, ond well gen i Manchester hefyd. Wel am uffar o sgwrs exciting. Yy wi 'di ca'l anreg i ti Trefor. O be' 'di o? Agor e! Diolch. O Ogla'n neis! Ei Leanne ti'n trio deu bod i Dacsi fo'n drewi? Ww mae o weithia ia? O na!

Na dal i siar fi fory oce? Pw' sy'n byw fama ta? Cariad Newydd Seland. Di o'm yn gariad i mi. Na. Jys ffrind sy'n bangio chdi ia? Hei ti me'wl fy Declan dy gweld chdi ga'i ffrindia ar y parti ma ŵan ta? Hmm. Ei ella gei di hyd yn o'd ca'l porthion! Sai moyn cwpan off da neb. Wt ti o lesbian ta be? Nadw. O be' sy'n bod arna chdi ta? Dim byd. Fi jyst yn aros i'r boi fi ffansïo talu sylw a 'na 'na gyd. Dach chi isio fi ddod i nôl chi'n hwyrach mlaen? Ie. Na na na na dwi'm yn me'wl. Gewn ni wely fan 'na cawn?